Niltaqgħu għal raba' podcast tal-MPN. Polemika futbol. Il-fatt, forsi qed tinnutaw, dejjem l-O'Reilly's Pub Buġibba qegħdin niltaqgħu b'mod differenti u nħalltu l-mistednin, mhux dejjem l-istess uċuħ, mhux dejjem l-istess, kif jgħidli Simon ġieli meta nċempillu Ma rridx anti kalji biss għax iż-żgħar hekk jemmnu. U vera, għax ideat ġodda. Ħdejja fil-fatt qed jagħmel id-debutt tiegħu Rodney tqawwa ftit. Għandi
sieħbi.
Tisbaħ minnu. U għandi lill-Memè Aħjar niddiskutu ilna nafu xulxin żmien twil, żmien minn futbol l-antik, għax vera futbol Malti imma kien futbol antik, li hemm is-sabiħ tiegħu. Kont wiċċ ġdid dak iż-żmien Mursi u int l-ikbar wiċċ ta' Malta. Illum il-ġurnata jiena bil-Malti ninsab onorat. Għax illum għandek saqajk ikbar mill-wiċċi. Ħa nkomplu id. Għandna dejjem niċċajtaw ilna, ġifieri kif qal Bużu ilna ħbieb. Nirringrazzja lill-MPL li tatni din l-opportunità li għal darba ħa nkun qiegħed nippreżenta quddiem il-Kamera. Speċjalment lil Simon. U lil Simon ovvjament. Lil Simon għax għadni ħallasni għandi dejjem dik tgħidli li jien producer għax ninsew. U ħdejn għandna il-wieħed mill-protagonisti tal-lig. Mhux bħala kowċ, pero huwa persuna li jagħmel ħafna titkellem dwar it-teknika ta' kull logħba li jkun hemm fil-Premier League matul is-sena. Jean Jean Attard. Kien wieħed b'użu wkoll mill-debuttanti fil-livell medjatiku ta' Malta. U fl-opinjoni tiegħi jiena diġà sirt naf Ulsan u l-għaxqa tiegħi nitkellem miegħu fuq il-futbol, jiġifieri I'm glad li qiegħed hawn ukoll. Ħamruniż li ma tindunax li hu Ħamruniż. Le għax titkellem, għandek dritt tkun. Jien ma kontx naf. Jien rabti.
Dan għax-Xagħri miskin, ara jiddisperi u ma kulħadd xi difett. Imma huwa tajjeb meta inti jkollok it-tim ta' pajjiżek għaliex le. tar-raħal tiegħek, u fl-istess ħin tgħid dak li hu dak li qed tara. Ma tistax toqgħod iddur favur it-tim tiegħek. Ġo qalbek anke taqla' l-gowl, taqla' stallett għax tkun tħobbu t-tim ta' pajjiżek. La tħobb il-futbol tħobb it-tim ta' pajjiżek, għandi present. Tajjeb? U ħdejh għandna lil Isma' dak ma nafux għax ġie miegħek. Mela, jiena ħabib tiegħi fl-antik il-ninof ilu żmien twil. L-antik kemm għandek? U għandi milli nafu ħafna. Imma kemm għandek int?
Jien għandi 42, Edward naħseb xi għaxart iżgħar, kemm għaxart snin iżgħar minni. Imma sirna nafu xulxin fuq futbol, dak iż-żmien kien plejer u mbagħad sirt nafu through ħabib tiegħi għax mar jistudja l-isports fl-Università ta' Newcastle.

Le, mbagħad wara kellu żewġ esperjenzi barra minn Malta dan l-aħħar bħal-lum sena kont l-Elfsborg mal-Elfsborg, Mjallby sorry, Sweden, u l-Portugall mal-Estoril. Kellu żewġ esperjenzi barra minn Malta so true ovvjament dak li studja, qed jagħmel issa dawn l-esperjenzi barra minn Malta u jista' jtina insight iktar. Huwa wkoll bus. Ex plejer ta' Rabat. Le mhux ex, għadu taħt il-kotba ta' Rabat Ajax. Mela allura hija se. X'aktar mal-qiegħ. Sena mill-isbaħ. Għax ir-Rabat l-aħħar. Intom. Le. Naxxar ifhimni. Waqajtu kontu.
Issa, forsi nerġgħu nitlu. Insomma. Le, le, imma vera, tistudja l-isport. Għax dak li qed jisimgħu. Edward. Bħalissa qed jara hawn Edward. L-isport kollu, futbol biss, u xi tfisser tistudja l-isport? Toqgħod tara l-logħbiet hekk? Le, imma ta. Le, le, qed insaqsik hekk. Għax in-nies li hemm lanqas jidhjaw hawn. Ma nafx xi tfisser tistudja l-isport. Meta veru, meta titkellem fuq is-suġġett ta' tistudja l-isport, ovvjament hemm ħafna dixxiplini, hemm ħafna areas fejn fejn fuq xiex wieħed jista' jifrex, jiġifieri nista' ngħidlek jien naf il-psikoloġija tal-isport, sport psychologist, għandek in-nutrizzjoni tal-isport, il-wellbeing ta' kif idealment kif plejer, kif atlet għandu jħoss tiegħu nnifsu pereżempju. Is-soċjoloġija, kif għandu jiġi operat klabb tal-futbol, pereżempju, l-business side of it, dawn kollha huma areas li jinkorporaw l-istudju tal-isport. Jiġifieri aħna mhux just. Di università?
Hawn ħafna, hawn ħafna universitajiet fid-dinja kollha, jiġifieri li joffru korsi speċjalizzati skont l-interess tal-individwu. Jiġifieri jiena ovvjament jiena tinteressani ħafna il-fitness tal-atleta, il-fitness tal-plejer. il-wellbeing, in-nutrition, kif iġib ruħu f'din il-ġurnata, kif iġib ruħu matul is-season. U eħe, jeżistu dawn it-tip ta' korsi speċjalizzati fuq hekk u tifrex inti skont l-interess tiegħek. Jiġifieri meta nitkellmu fuq l-istudju fl-isport, hawn ħafna, ħafna, ħafna dixxiplini, areas, fejn wieħed jista' jidħol fihom. Kif? Kif?

Meta kont insegwi l-futbol fuq it-television pereżempju kont ngħid, L-Alla hu kemm hum kemm jiġru dawn il-plejers, huma b'saħħithom iktar minna. Mill-plejer Malti pereżempju da fi żmien qabel dejjem konna ngħidu għax il-Maltin meta nilagħbu kontra barra dejjem inbatu mil-lat fiżiku, nifilħu forty five u mbagħad fit-tieni half boom nikkrollaw kif kien jiġri fil-passat. U dejjem qisni żammejt dal-interess ġo fija ngħid isma' ma kif forsi nista' nimpruvja jien individwalment Forsi nibda niflaħ il-logħba iktar, forsi nibda nagħmel ċertu affarijiet li ħa jgħinuni nżomm il-pass tul il-logħba kollha, pereżempju. L-ike, affarijiet li forsi ma tantx hawn daqshekk edukazzjoni bħalissa, naħseb jien, fuq kif fuq kif atlet għandu jżomm ruħu during the season, during the off season, whatever. Ehm. U bdejt nesperimenta fuq innifsi, ġieli nittrejna waħdi, pereżempju, niekol ċertu ikel, naqta' ċertu ikel, zokkrijiet, pereżempju. Fik jidher, eh? Ġo fija. Ħfif immens.
Nesperimenta, nagħmel ġimgħatej, eżempju, bla zokkor, ġimgħatej bla ħobż, ġimgħa, whatever. U dejjem qisni, dejjem nipparaguna kif inħossni, kif il-feeling bejn dawk il-perjodi, pereżempju. U issa reċentament meta bdejt nikber bdejt niġi lejn l-aħħar tal-football mela so to speak bdejt nagħmel dawn it-tip ta' courses fuq strength and conditioning, fuq fitness, fuq well being, nutrition, affarijiet sakemm ovvjament qed nilħaq ċertu ċertu dettall u ċertu livell li li ovvjament kważi kważi Meta ġejt biex nagħmel l-esperjenzi issa reċenti, kemm Sweden kemm il-Portugall, dak kollu li kważi tgħallimt b'mod teoretiku applikajtu hemmhekk u sibtu quddiemi.
Beħsiebek tapplika għal Malta?
Why not? Jekk ikun hemm jekk ikun hemm calling, jekk ikun hemm opportunità, why not? Tkellimt ma' clubs? Ma' clubs titkellem. Jew issa, clubs se jsir hemm. Ovvjament, ovvjament, qabel sifirt kelli diġà esperjenzi żgħar ma' klabbs lokali, però il-problema tiegħi saret illi kultant meta tmur barra minn Malta u tiġi lura Malta, tant ikun hemm gap, tant ikun hemm distakk. X'inhu distakk?
Huwa distakk ta' struttura, ta' metodoloġija fil-klabbs, ta' nies, x'ħa ngħid, kompetenza ma' nies li jkunu football people, li huma nies li jgħixu l-futbol, li għexu l-futbol ħajjithom kollha, li jafu x'għandu jsir minn età iż-żgħar, kif għandu jitmexxa klabb tal-futbol, akkademja, u Malta nitkellmu ħafna fuq akkademji, kemm trid. Għandna l-akkademja t'hemm, t'hawn, t'hemm, imma fil-verità x'qed fejn qed isarrfu? Dawn it-tip ta' dawn it-tip ta' allura qisek tgħid. Edukazzjoni naħseb u. Edukazzjoni nemmen li l-mod kif kif nedukaw il-plejers tagħna fil-futbol.
X'għandna daqsxejn. Intu qiegħed huwa xogħlu l-messaġġ, xogħlok fil-futbol li tikkritika dak li jkun għaddej. Ara dawn l-affarijiet tħosshom. Qiegħed jgħid Eller. Ehm, Pier jgħajja, imbagħad il-barrani ma jgħajjix daqshekk. Qed naraw World Cup, l-istess. Ehm, x'taħseb, għandu raġun, hemm bżonn li l-futbol Malti nibdew naħsbu mill-bidu miċ-ċkunija tagħna, ta' uliedna, li jibdew jaħsbu dwarhom dawn l-affarijiet, fuq id-dieti u mhux kemm jieħu ċikkulata, mhux kemm jieħu ġelat, tajjeb, mhux kemm ipejjep, mhux kemm jixrob birra. Aħna qed nitkellmu mhux ta' erba' snin ħamsa ta', għax xi jibda erbatax, ħmistax, jibda jpejjep, jibda jixrob, tajjeb, forsi jagħmel tajin, Ta' kont se jmur m'ħoġġ b'ħier. X'taħseb xi. Mela jien biex norbot ma' Amalia għal Edward iktar kmieni naħseb il. Sorry qed ngħidlek Edgar Edward. Il-futbol il-futbol Malti f'dawn l-aħħar għoxrin, ħamsa u għoxrin sena kellu avanzi kbar 'il quddiem f'dak li huwa professjonaliżmu mil-lat tekniku. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellem fuq l-iskwadra kif ukoll qed nitkellem fuq il-coaching staff. jiġifieri sa madwar 20, 25 sena ilu, l-maġġor parti assoluta tal-plejers kienu jkunu part-timers, sewwa, li kien ikollhom l-impjieg mhux futbol uffiċjali tagħhom u kienu jittrenjaw sagħtejn il-flexxija. L-istess f'dak li huwa coaching staff li normalment kien ikollok kowċ wieħed, head coach wieħed, u mbagħad xi nies volontarji madwaru. Illum il-ġurnata tal-anqas jekk tħares lejn is-setups tal-klabbs tal-Premier kollha bla eċċezzjoni, tista' tgħid illi l-maġġor parti assoluta tal-iskwadra, mhux biss il-barranin imma anke l-Maltin, huma full-timers, ngħixu mill-futbol, kif ukoll fejn qabel kif diġà kien ikollok head coach biss, illum il-head coach għandu entourage ta' nies ukoll li huma professjonali. Jiġifieri minn dak il-lat kien hemm qabża u qabża kbira 'l quddiem. Però mbagħad, u hawnhekk norbot ma' li qal Edward, f'dak li huwa amministrazzjoni tal-klabbs tista' tgħid huwa kollu totalment dipendenti fuq il-volontarjat. Jekk inti tħares lejn leagues barranin, mhux qed nitkellem top leagues biss, hemmhekk inti jkollok set-up sħiħ li l-backroom kollu, dak li huwa boardroom, dak li huwa amministrazzjoni, hemmhekk huwa totalment professjonali. Jiġifieri, totalment. U jekk ħa niġbed żewġ konklużjonijiet, naħseb l-ewwel konklużjoni kif nara l-affarijiet jiena huwa li l-progress l-avvanz ma sarx b'mod ħolistiku, ma sar b'mod spezzettat, jiġifieri dak li huwa li għandu x'jaqsam mal-futbol milgħub, hemmhekk tlibna l-professjonaliżmu. Il-kumplament le. U t-tieni parti, għaliex inti għedt li li nikkritika, minn dejjem nipprova nikkritika b'mod kostruttiv. Kemm għandna napprezzaw, kemm għandna napprezzaw dawn in-nies. Kritika hija importanti. Bla dubju, bla dubju. Il-kritika huwa essenzjali li ssir għax jekk ma nikkritikawx, mhux nibqgħu fejn aħna, mmorru lura. Huwa biss bi kritika kostruttiva li nistgħu mmorru 'l quddiem. Però fl-istess nifs li nagħmlu l-kritika, nemmen ukoll li għandna napprezzaw minn fejn tlaqna, fejn qegħdin, fejn sejrin, u wkoll napprezzaw, f'dan il-każ, l-armata ta' nies volontarji li għandu kull klabb, li dawn in-nies ma jitħarsux, anzi jdaħħlu jdejhom fil-but tal-klabb li tant iħobbu, u jekk aħna bħala nies li nħobbu ħafna l-futbol Malti għadna nistgħu mmorru naraw il-futbol milgħub, huwa parti minna. Grazzi kbira għal dawn in-nies. Però naqbel ma' Edward, kemm nixtieq li jasal iż-żmien illi l-futbol Malti jkompli jevolvi u l-livell il-qabża 'l quddiem li rajna f'dak li huwa professjonaliżmu, f'dak li huwa playing u coaching staff, nibdew narawha wkoll fl-istaff l-ieħor li kif diġà għedt qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna però sa issa b'mod volontarju. Però ħa nistaqsi lilek, Mimie, il-fatt inti għext ħajtek, xi ħaġa nammirak, għandna x-xahar, Inna xahrejn tarik wa tħobb il-futbol kollu. Inħobb il-futbol kollu. Però inna xahar huwa xi ħaġa li dejjem emmint fih. Kont taħt president li ġab il-Manchester United li f'daqqa waħda kien hemm għajta kbira fuq inna xahr li ħa jkun wieħed mill-aqwa teams. Però jispiċċaw Illum Edward hawnhekk, sorry Edward vera m'għedtlekx xi sa ngħidha imma ħa jkolli ngħidha. Jean Attard Milè saqsih kif sejjer jew inti kif sejjer mingħalija Jean Attard saqsih. U qal ħeh dis-sena r-Rabat naħseb li naqra aħjar Minħabba li ġiet persuna jidher li hi aktar moħħha frisk. Jiġifieri l-futbol Malti, kif qal Jean Attard, hekk hu, irid ikollok wieħed moħħok frisk. Intom, in-Naxxar, kellkom tim tajjeb, għandkom tim li tħobbuh u tinsistu għalih. Jispiċċa l-President, spiċċa kollox. Jew jiġi xi ħaġa kbira imma ħa jibqa' hemmhekk. Ara Il-ħiebs qed jaħdmu tajjeb. Ara l-Ħamrun qed jaħdmu tajjeb. Il-Belt qed jaħdmu tajjeb. Eleh, hemm li bdew jaħdmu tajjeb. Però semmejt tliet timijiet li huma meqjusin fost it-tlieta. Imma anke Ħaż-Żabba kien qed jistenna li ħajibda tajjeb daqqa waħda. Imma mbagħad mhux kulħadd għandu l-fortuna li jkollu l-istess struttura u jiena naqbel miegħek, il-futbol Malti għal ħafna snin u forsi hawnhekk jidħol punt li semma Edward ukoll, dejjem iddependa mix-sugar daddy u da jkollu l-volontira tiegħu. Jiġifieri falla hu l-business tiegħu. Ħafna drabi jiġri hekk, jiġifieri sfortunatament ħafna mit-timijiet ikollhom dik il-naxxar step meta spiċċa t-summit ta' Bona li semmejtu l-ewwel kellna Kontu timliħu l-ground? Iva għalhekk nerġgħu nimlew aħna. Eħe, imma hija dak. Imma dak dak dak huwa żmien ieħor ukoll Buz, ma nistgħux inkomplu nqabblu ma' dawn l-affarijiet. Imma aħna nimlewhom irridu l-grounds. Irridu nimlewhom, imma timliehom il-grounds billi inti kif qal tajjeb Jean, Tara klabb li qed jimxi b'mod strutturalment differenti. Il-Belt, all right, il-Belt, l-aktar tim li jtella' nies, imlewh għax irnexxielhom jagħmlu l-klabb strutturat b'mod kważi perfett. Ġifieri l-Belt illum il-ġurnata m'għandek sugar daddy, għandek bniedem intelliġenti fit-tmun li qed imexxi bl-irwol. Ma nafx.
Narax sugar daddies minħabba li, anzi mhux narax. Imbagħad dak Dak huwa il. Is-supporters hemm minnhom li dawn jaħdmu li dawn jaħdmu b'mod normali mhux xi business people, joħorġu ħames mija kull darba. Eżatt, imma hi. Sponsor għall-klabb tagħhom. Ħames mitt ewro mhux. Però again, mhuwiex parti mill. Tfal tat-triq dawn. F'Belt Belt Naqsa dejjem kellhom dik l-element ta' komunità. Mhux daqshekk, eh? Meta tirbaħ imma biss. Imur bil-bord u jitfa'. Xorta baqgħu booth, xorta waqgħu.
Waqgħu sentejn ilu, tlieta. U aċċettaw il-bidla mal-ewwel, I mean. Huma u nies li ma kinux jimlew il-għaw ta'. Imma dak huwa l-mod. Dak huwa l-mod. B'riflessjoni ta' sapport ta' Malta, naħseb jiena. Dik xi darba l-Ħamrun jerġgħu jispiċċaw f'dik is-sitwazzjoni, nsifilhom naraw ground side tal-Ħamrun Ukoll kienu neżlu u anke l-Furjana kont nżiddu għax int Furjaniż mhux hekk? Hekk hu hekk hu. Però għandi daqsxejn ta' polemika fil-familja, dejjem hekk trabbejt jien għax missieri mill-Belt u u
ommi mill-Furjana allura tipo dejjem kelli dik il dik il-firda. Għax ħa ngħidlek jien dejjem ngħidilhom il-Belt iva imma dejjem kont tal-Furjaniżi. U meta jiżżewġu 'l xulxin.
Jiena, joħdulhom l-isbaħ nisa. Missier Furjaniż jisbaħ milli jidher. Għax kollu joħdulhom l-isbaħ nisa, jiżżewġulhom lin-nisa Furjaniżi. Għax naf ħafna, eh? Nisprova nqogħdwet għax iġġibni fl-inkwieta. Inti miżżewweġ? Miżżewweġ.
U x'inhi?
Franċiża.

hi biss l-amministrazzjoni. Issa donnha qed nagħfsu fuqha. Bdejna mill-MPL. Organizzaw il-League tal-Premier, tajjeb? Naħseb li hemm bżonn issa li norganizzaw mill-Għnesis 'il fuq. Kien hemm xi ħaġa li nibdew norganizzaw minnha għax minn hemm iridu ninżlu l-awtan. Però ara
parti mis-sigriet tal-MPL, naqsin mod kif nara l-affarijiet jiena, huwa l-fatt li hemm nies fit-tmexxija li huma tajbin ħafna. Li huma tajbin ħafna kemm f'dik li hija organizzazzjoni, kemm f'dik li hija kummerċjalizzazzjoni tal-brand tal-MPL. Però mbagħad hemm xi ħaġa oħra li rridu ngħiduha, fi żmien li l-kampjonat Premier kien qed jiġi organizzat mill-Assoċjazzjoni, l-Assoċjazzjoni fuq il-platt għandha ħafna. Għandha t-timijiet nazzjonali fuq il-livelli kollha u kull forma ta' kampjonat possibbli. Meta mbagħad min-naħa l-oħra inti għandek il-Malta Premier League li għandek focus totali fuq dan il-kampjonat, Dak qed jirrifletti issa allura fil-qabża li kien hemm fil-kwalità partikolarment, nerġa' ngħid, dik li organizzazzjoni u kummerċjalizzazzjoni. Dik hija parti minnha. Jiġifieri jien nixtieq nara illi fis-snin li ġejjin il-mudell tal-MPL jiġi replikat minn diviżjonijiet oħrajn. Għaliex, fair enough, il-potenzjal ta' l-elite tal-ogħla kampjonat fil-pajjiż bid-dovut rispett, mhuwiex f'diviżjonijiet oħrajn, però fl-istess nifs ngħidlek illi nemmen illi l-potenzjal ta' diviżjonijiet oħrajn illi jagħmlu qabża 'l quddiem fil-kwalità qiegħed hemmhekk.
Għandek raġun fuqha din, imma l-fatt hu li Ingelgru Tisma' ħafna għax jgidbulek, jgidbilhom jibku mis-sena l-oħra. Igergru għax il-uliedna ma jilagħbuhomx. In-nurses qegħdin, sponsors. Mela jien intik, ma nafx kemm iħallsu nursery, imma hemm min iħallas 800 għandu jkun f'sena, ma nafx, darb'hekk smajt. Iħallsu ma nafx kemm fis-sena u dawn ma jaslu qatt fit-team il-kbir. Dejjem challenge league jew inqas jew xejn. U din qed twassal għall-fatt li t-timijiet ta' under twenty ones f'tim nazzjonali, konna qed nitkellmu qabel, u anke iżgħar mhux qed ikollhom play, imma iżgħar ikunu qed jilgħobu fil-league tagħhom, mhux qed ikollhom players li jilgħobu fl-ogħla diviżjoni, fid-diviżjonijiet l-oħra. Issa l-under eighteen minors jilagħbu. Fhemt għax konna qed insemmu l-under twenty ones ta' Malta. Under twenty ones. Illum ħafna mill-players.
Però hemm punt importanti, jiġifieri Għax jien kont.
U qabel bdejna semmejniha ftit qabel bdejna nirrekordjaw. Aħna kollha niftakru dak il-grupp tal-Under 21 li fil-fażi tal-gruppi kien ġabar ħdax-il punt. Ta' Silvio Vernà. Dak iż-żmien, dak iż-żmien, tal-anqas dawk li kienu jkunu starting eleven kienu kollha jilagħbu fil-kampjonat jekk mhux Premier jidhirli kien hemm wieħed jew tnejn kienu jilagħbu fil-First Division. Imma kollha kienu jkunu Litteralment kull weekend qed jilagħbu futbol kompetittiv lokalment ta' l-ogħla livell. Imma hemm posthom illum? Hemm interim kollha llum. Ħa ngħidlek, hija kwistjoni li kont ħa niġi għaliha meta nqabbel l-affarijiet mal-Cape Verde u s-suċċess li qed jagħmlu fil-World Cup. Jiena nemmen li l-prodott Malti kif kien qabel hemm postu llum. Però is-sistema hi kif inhi in ġenerali qed titfa' lill-prodott lura. Issa jien m'iniex expert, m'iniex coach, jiena just supporter. Is-sistema hi msissna għax iġibu l-barranin? Eh, il-barranin hija waħda. Għandek 11 eh, barranin. Il-barranin hija waħda hija waħda clearly waħda mill-issues, però il-mod kif il-Malti qiegħed jitla' mhuwiex il-mod ġust. Però hemmhekk għollew il. Fl-opinjoni tiegħi, imma jien. Hemmhekk għola l-kampjonat Malti taf. Oħra bil-barranin u naqbel imma isma' aħna nipprovaw irridu nipprovaw nagħmlu distinzjoni bejn il-livell tal-lig Malti li fl-opinjoni tiegħi naqbel magħkom fil-livell strutturali anke bħala coaching anke bħala ċertu barranin huwa qed jogħla l-livell fil-fatt fl-Ewropa r-riżultati narawhom. U rridu naraw l-avvanzament ta' aktar mill-nazzjonali iktar plejer Malti Plejer Malti li li tela' minn nursery, jiġifieri waħda mill-mistoqsijiet li kont ħa nsaqsik fil-verità dwar hija plejer Portugiż, plejer Żvediż meta jiġi biex jitgħallem jitla' vis-à-vis plejer Malti. Għal xiex naħseb inti trid tgħid tgħid għandi kurżità fuqha din il-ħaġa. Ħa nara plejer mill-Portugall mill Inti għamiltha ma' plejer Portugiż.
Nurseries le kont inti. Portugall kont mal-Under 23, jiġifieri kont qed immiss il-kbar. X'hemm differenza minn żmien titjiem għal tjiem?
X'hemm differenza fl-approach? Fl-approach, għax it-talent, it-talent irid jurek għal nafsek. Ara, jiena, ara, jiena jekk ikolli nieħu, nieħu mill-ġiex esperjenzi li għamilt flimkien, ġiex pajjiżi totalment bi skejjel, bi skola ta' futbol differenti. Għandek Sweden li jibbażaw ħafna fuq l-edukazzjoni tal-plejer, jiġifieri huma, naħseb l-Iskandinavja kollha jħobbu jiffokaw ħafna fuq il-persuna u l-plejer. Jiġifieri daw daw kemm irridu jmorru flimkien, jiġifieri jħobbu ħafna jamalgamaw l-edukazzjoni, l-akademja u kif teduka l-plejer, kif futbol plejer għandu jitgħallem il-logħba tal-futbol. Sewwa? Portugall it's it's a bit of a more mentalita' viċin tagħna, viċin Maltin. Latina. Latina Latina mentality. Jiġifieri jiffokaw ħafna fuq fuq fuq it-technical ability tal-plejer,

Ma nikkritika lil ħadd, hi osservazzjoni li għamilt minn meta għamilt l-ewwel esperjenza sa sa sa issa, li l-foka ta ta ta clubs barra minn Malta f'akademja hija hija biss fuq kif jien, kemm jien kapaċi jien ngħallem il-tifel, il-plejer tal-futbol li għandi quddiemi, kemm jien kapaċi ngħallmu jilgħab il-futbol. Issa, meta nitkellmu fuq kemm jien kapaċi nilgħab il-futbol, x'qed ngħidu? Kemm, kemm plejer hu kapaċi jaqbeż il-grawnd kollu jew jaqbeż erba' ħamest il-plejers u jiskurja? Għax ħadd m'qed jipprova jikkrea l-Maradona u l-Messi u 'l dak u 'l ieħor. U meta kont nosserva t-training, meta kont nosserva l-logħbiet ta' dawn it-timijiet, ta' tifel ta' ħmistax, sittax-il sena, Jesù jkun jaf il-logħba inside out. Jaf, jaf fejn għandu jmur, jaf fejn għandu jippostja ruħu, jaf fejn. Imma aħna ma nafux allura dwart il-plejers tagħna? Jien nemmen illi, illi dawn id-differenzi jiġu, jiġu mill-mod kif aħna nittrażmettu l-messaġġ ta' kif nagħlmu l-logħba tal-Bull, fl-opinjoni tiegħi. Mentri barra jużaw iktar, iħallu iktar il-plejer jitgħallem, iħallu iktar il-plejer jiżbalja, iħallu iktar il-plejer isaqsi d-domandi. Problem solving isejħulhom dawn l-affarijiet. Il-coaches ovvjament minn iktar minn iktar intiż fil-coaching jgħidlek eħe, problem solving task, problem solving. Meta titfa' l-player fix-shit tajjeb waqt logħba, kif ħa kif ħa joħroġ minnha? Meta tfajt player taħt pressjoni f'rokna pereżempju, kif ħa joħroġ minnha, kif ħa jsolviha, min ħa jgħinu, min sħaqlu? Meta jew Malta kultant għandek it-tendenza li il-coach, għax jiena l-coach, għandek dawk id-drills, għamilhom. Agħmel one, two, three, four. Meta l-player m'għandu jitgħallem xejn hekk, għax jiena, jiena bħala player ngħid, jiena qed nagħmel dak li qed jgħidli l-coach. Fhimt? Meta fil-verità kif ins, inti t-training tal-futbol, il-logħba tal, il-logħba tal-futbol, il-competition, in-ninety minutes, mhijiex id-drill li qal li biex biex nagħmel il-coach, dribilja mal-pon pereżempju u xuttja, għax il-logħba hija, hija differenti, il-logħba hija. Trid toħloq il-goal.
Differenti, xena, xenarji differenti. Allura minn dak l-aspett. Ngħid li llum aħna għalhekk bqajna għadna daqsxejn lacking fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Fejn tidħol tattika, fejn tidħol understanding tal-logħba. Jien nemmen li kull.
Il-pressure, l-intensità, l-intensità tat-training kuljum għall-qatla. Jien naħseb nemmen li di skuża tiegħek. Il-kultura.
Għax m'għandniex kultura ta' m'għandniex kultura ta' futbol irjieħ li jaraw it-televixin. Anke li jista' jkun. M'għandniex kultura ta' futbol. Min ma jiġix, min ma jiġix il-ground Jarah minn fuq it-television il-futbol Malti. Mela kultura hemm. Kultur hemm. X'ħin tara l-Furjana rebħu l-lig, imlewha l-Furjana. Ma semmejtx il-Belt għax il-Belt dejjem jimlewha. Il-Ħamrun imlew s-Sadarjali. Le, mhix kultura ta' futbol.
Kultura ta' futbol, ta' kultura ta' kif jitrawwem il-futbol. Mela hemm kultura ta' futbol, aħna kull xi. Aħna morda fuq il-futbol. Le, le, mhux dak il-futbol. Futbol, futbol. Tifhem? Ipprova daħħalhom fil-ballet subien, m'għandek ċans, barra ballerini jkollhom is-subien. Jiġifieri, aħna l-futbol hemm qiegħda, aħna imma rridu jew il-missirijiet għax aħna hemm il-problemi, għax anke meta kont qabel fil-tim tar-Rabat fiż-żgħar, jiġu l-missirijiet, iva kulħadd Maradona,

ma' Trossard u jgħatu fil-round pero wara xi skorja Trossard mar ġirja jgħannqu għax eħe jistgħu ma jaqblux mela le Ghassan wieħed mill-passjoni ma mbagħad mar jgħannqu. U semmejt qed issemmi qed issemmi ovvjament il-ġenituri fejn kont jien Il-ġenituri lanqas biss kienu jitħallew jaraw il-sessions tat-tfal. Ħafna mill-coaches jgħiduha Meme u inti taf. Xejn kontra l-kumitat tan-naxxa. Ħafna mill-coaches kollha jghergru għax il-ġenituri jindaħlulna. Il-ġenitur.
Fin-nurse. Hemm development.
Min kien jiġi, min kien irid iwassal it-tfal tiegħu għat-training, għax ovvjament ħafna mid-drabi konna. Għandhom jitilqu l-barra jistennewhom fil-karozza.
Il-dak tagħhom, inti ddroppjajt it-tifel, Erġa' mur, erġa' rippikkjah siegħa u nofs wara. Ma tistax toqgħod. Il-bieraħ.
U Malta li.
Ċuċċata f'Malta ħa ngħidlek. Il-bieraħ kont l-Isla. U l-bieraħ kien hemm it-training. Biex ma jidhirx li l-Italja il-problema qiegħda hemm ukoll. Ejwa. Le, le, biex ma jidhirx li Malta. Il-bieraħ kont l-Isla.
U kienu qed jittrenjaw il-tar-regatta. Kellhom anke tfajliet jittrenjaw ir-regatta. Ħadt pjaċir. Fin-nofs huma għaddejjin, qatt narax il-mara tiegħek hi bil-kajak, fil-fatt jgħidulha toqgħod inhiex fin-nofs għax qegħdin inkejlu t-triq dritta. Tifhem? Interessanti. Ikun hemm plejer tal-futbol kierak pajjiżna, nsejt x'ismu, u jgħajjat, Tribuzu! X'qed tagħmel hawn? Qalli, qalli, fil-karozza,

dit-tifla hija hija hija. Imma Boza x'jaf x'jiġifieri ħafna drabi għax hu ttrenja l-futbol. Però mbagħad int għandek sitwazzjoni jew ħadd iġi minn ġenitur li jkun prudenti u jżomm lura jew inkella, pereżempju t-tifla tiegħi qiegħda fid-dixxiplina tal-ġinnastika. Hija policy tal-klabb li minkejja li fil-gyms fejn jittrenjaw hemm post fejn jkun hemm l-ispettaturi, Waqt it-training tat-tfal ma jkunx hemm ġenituri. U u jiena nemmen u jiena u jiena nemmen illi filwaqt illi inti bħala ġenitur tieħu gost tara lil ibnek jew bintek, però in-naħa l-oħra tal-munita, il-coaching staff irid ikollhom il-kumdità li mingħajr ma jkun hemm dawk is-sitwazzjoni awkward għax inti meta inti qiegħed fil-futbol, f'kwalunkwe dixxiplina sportiva, Inti kultant trid tkun assertiv. Mhux arroganti, mhux aggressiv, assertiv. Issa sfortunatament jeżistu ġenituri li forsi huma sensittivi żejjed lejn uliedhom u din il-ħaġa ddejqhom. U allura f'sitwazzjoni bħal dik trid taqta' linja. Però ħa ngħid xi ħaġa wkoll għal dik li kien qed jirreferi għaliha Martin iktar kmieni fuq kultura. Jekk ħa nitkellmu fuq kultura sportiva f'Malta, partikolarment kultura ta' futbol, Għandna kultura li għandha għeruq kbar u fondi, ġieli meta inti tara d-dati tal-fondazzjonijiet tal-klabbs lokali, sewwa, imorru lura għall-bidu nett tas-seklu li għadda. U mhux biss, jiġifieri l-imħabba ta' is-supporter Malti għall-futbol, per eżempju, l-eqdem Manchester United Supporters Club fid-dinja qiegħed f'Malta. Qiegħed f'Malta d-data tal-fondazzjoni tiegħu. Se ngħid insemmi klabb wieħed, hawn numru kbir ta' klabbs partikolarment ta' timijiet Ingliżi u Taljani li dawn kollha bil-membri tagħhom, bil-following tagħhom. Jiġifieri aħna għandna ħafna kultura sportiva, kważi kważi għax aħna Platini, Il-futbol għalina huwa kważi huwa reliġjon. Saint George's qabel Milan, Inter, kollha. Però, però, hemm xi ħaġa li jien ma naċċettax. Ħafna drabi ngħidu kultura, fis-sens, għax aħna m'għandniex kultura sportiva, aħna l-attitudni tagħna qed nitkellem fuq l-atleti. U jien dik ma naċċettahiex. U m'iniex ħa nħallat hawnhekk tuffiħ mal-arinġ, imma jekk inti tara, jiena barra l-futbol partikolarment insegwi żewġ dixxiplini oħrajn, li huma r-rugby u li huma l-waterpolo, illi irrid ngħidha bħala sodisfazzjon illi tagħna r-rugby u l-waterpolo fuq livell ta' nazzjonal tal-irġiel qas qatt ħlomniha fil-futbol. U hemmhekk inti tara, u inti tara partikolarment fil-waterpolo iż-żgħażagħ Maltin, iż-żgħażagħ Maltin li hemmhekk jeċċellaw, u jeċċellaw bil-kbir hemmhekk, dawn huma kollha jagħmlu sagrifiċċji kbar għaliex il-faċilitajiet, ir-riżorsi li għandna fil-waterpolo paragunati mal-futbol lanqas jibdew, bażikament kulħadd jittrenja f'żewġ postijiet, f'żewġ pixxini partikolari, jiġifieri dawn jittrenjaw fis-sigħat bikrin ta' filgħodu jew tard filgħaxija u r-riżultati juru. Mela dak huwa żagħżugħ Malti illi għażel dixxiplina ta' waterpolo u mbagħad għandek żagħżugħ Malti illi għażel dixxiplina, pereżempju tal-futbol. U jien, le, ma naqbilx ma' min jgħid, le, le, ta' min jagħżel il-futbol m'għandix u l-kultura jfittex ċertu kumditajiet, ma naqbilx li b'mod ġenerali jiġri hekk. Jiena, jiena minn żmien ngħix Għawdex u nagħmel programm, qiegħed b'idejja fuq il-PBS, ta' Sport Għawdex. U ndur id-dixxiplini kollha barra l-futbol. Dak il-programm qiegħed dwar id-dixxiplini kollha sportivi barra l-futbol, għax imbagħad hemm ieħor tal-futbol li mhux tiegħi, tal-istess kumpanija imma mhux tiegħi. U jien dak li nara, għandek il-pixxina state of the art li għadha kif inbniet. T'Għawdex? Ta' Rabat, ta' Rabat. Għax aħna mgħaġġbin kemm hi sabiħa. Tmur tiġġennen. Il-biċċa mhix dik. Ara, darba oħra qed nitkellem ma' wieħed m'ommu, missieru, U dan vera għax mort Scotland miegħu jirrappreżenta l-Għawdex, tifel ta' tlettax-il sena u tal-għaġeb qal għal sebgħa minħabba kien naqra iqsar mill-ieħor ma ħadilux. Qal sebgħa, tul ta' sebgħa għax it-tul tiegħu l-ieħor wassal sebgħa qablu. Ma ħadlux il-midalja tad-deheb. U għedtlu, issa għandek il-pixxina, xbin? M'għandekx għalfejn titla' fil-ħamsa s-sitta ta' filgħodu m'ommok u jew missierek Malta? Għandi xorta ta. Għadlu xorta pixxina bħal din? Għadli u l-coach? Għadli l-coach Malti tiegħi ma jitlax hawn? Din il-llu kienet problema. Jiġifieri hemm problema oħra, hemm unbelievable. Għad din mhux kultura sportiva tat-tifel u da jmur l-iskola. Ommu ġiet, qalet lis-sejjaraħ ġej wara l-pixxina fis-sitta ta' filgħodu u jagħmel homework fuq il-vapur. Tifhem? L-Għawdxin kollha hekk, kull tip ta' dixxiplina. Għandhom dik naqra iktar diffikultà biex. Ħafna. U ħafna minnhom tittammirhom. Biss jiena. Ħafna minnhom ma jibqgħux Malta fil-futbol jerġgħu jmorru Għawdex Għax jgħajjew. Biss, biss ħa nerġa' mmur għas-suġġett, jiġifieri li bdejtu issemmu waterpolo. Qed ngħidlek issa, Għawdex u Malta. Ejwa. Issa ħa ngħidu Malta mal-pajjiżi żgħar oħra. Le, le, u fil-fatt fuq dik kont ġej, kont ħa ngħabbinhom, kont ħa ngħabbinhom flimkien. Għax fil-verità, il-futbol jibqa' l-ikbar sport. Jiġifieri aħna qed insegwulu. Jien għandi rispett lejn l-isport kollu, nħobbu kollu, hi kważi kważi l-Olympics inħobbhom daqs il-World Cup, però aħna bħalissa f'kull f'kull rokna tad-dinja kulħadd na jitkellem fuq il-futbol u x'qed jiġri fil-World Cup. Jiġifieri qed nibqgħu naraw nazzjonijiet żgħar li qegħdin jikkwalifikaw, qegħdin jagħmlu n-nazzjonijiet tagħhom proud. Kollha kemm aħna u hekk xi darba nixtiequ ngħidu ngħidu aħna. U l-Italja m'għaddewx.
Imma fl-Italja vera, imma ngħidu aħna. Kultura tal-football daw. Għal xiex għal xiex għadna hemm? Ġann, erba' snin ilu jew tmienja l-Iżlanda. Did-darba l-Cape Verde. Isiru ħafna paroli, ibda minn l-ewwel wieħed jien, fuq Facebook, għax inkunu nixtieq li nkunu hemm aħna flokhom. Hemm Nistgħu xi darba noħolmu, nistgħu xi darba forsi l-paraguni aħna u l-Cape Verde, 125 sena fil-futbol, xi darba x'nistgħu fejn nistgħu naslu l-iktar fil-futbol. Jiena m'iniex coach, jiena just supporter, ma nistax nitkellem fuq tattika, ma nistax nitkellem fuq x'differenzi għandhom jagħmlu, jien just nixtieq nara lil Malta li xi darba nkunu hemm. X'taħseb li forsi xi darba għad ngħixu ħolma simili ta' dak jew ħa nibqgħu f'dawk it-tip ta' livelli? Inti staqsejt. Ovvjament hemm id-differenzi biex issemmihom. Hemm differenzi kbar. Inti staqsejt għandniex nibqgħu noħolmu. Alla ħares ma nibqgħux noħolmu. Kif għedt tajjeb inti wkoll, Dejjem nitkellmu fuq il-futbol għaliex football is the beautiful game. Jiġifieri jien semmejt żewġ dixxiplini li li jogħġbuni ħafna. Ma jogħġbunix daqs il-futbol. Il-futbol, il-futbol tant hija logħba li fis-sempliċità tagħha hija tant sabiħa illi għalhekk di titraxxendi kwalinkwe parti tal, tad-dinja, għalhekk di titraxxendi kwalinkwe ġens, kwalinkwe razza. Il-futbol għandu xi ħaġa kważija maġika. Fejn jissu. Issa għad xi darba naslu Nittama li xi darba naslu. Issa jew ħa jkollna xi intraprendituri tal-futbol tipo Gianni Infantino li jkompli jkabbar u b'xi mod nidħlu b'dak il-. Li I don't mind joħodha kontrija min irid I don't mind. Iva, jew jista' jiġri wkoll, jista' jiġri wkoll illi l-konfederazzjoni li nagħmlu parti minnha, l-UEFA, tagħmel tiers differenti U hemmhekk aħna nkunu ma' pajjiżi ta' mparna imma li jkollna xi fast track, le s'issa mhux qed isir, anzi bil-kontra, li jkollna fast track li nistgħu naslu, nittama li jiġri hekk. Ara, jien meta nibdew insemmu pajjiżi li għandhom popolazzjoni relattivament żgħira bħal Cape Verde, jien l-ewwel ħaġa vera nieħu gost għalihom. Vera nieħu gost meta narahom jaslu. Jien dejjem għandi simpatija mal-underdog, jiġifieri dawk tgħid x'kemm nieħu gost bihom. Jien fil-kapp għedtilhom ma nżomm ma' ħadd, m'għandux tim favoriti. Jiena nieħu gost nara.
Però mbagħad għandhom pool ta' players enormi fl-Olanda. Inti trid dejjem tara, inti trid dejjem tpoġġi l-affarijiet f'kuntest, jiġifier ħa nibdew minna. Aħna bħala Malta qegħdin fl-iktar f'fażi tal-gruppi challenging possibbli għax qegħdin fil-UEFA. Fil-fatt lanqas it-Taljan u s-Serbja ma daħlu, biex tara kemm hi diffiċli l-UEFA biex tidħol. Eżattament. Mela dik huwa diġà l-ewwel argument. Issa jekk ħa nagħmlu xi paragun pereżempju mal-Curaçao irridu npoġġuh f'kuntest illi dan huwa pajjiż illi fil-verità huwa dipendenza fuq in-Netherlands, fuq l-Olanda. U għandek numru kbir ta' players hemmhekk illi m'għamluhiex ma' l-Olanda, issa l-Olanda lil hinn mill-fatt illi b'sorpriża ġew eliminati, jekk inti tara r-rankings tal-FIFA tinduna l-Olanda kemm qegħdin 'il fuq. Jiġifieri anke jekk dawn ikunu bħala players lanqas qatt jistgħu joħolmu li jkunu fl-iskwadra li kellhom fl-istarting eleven, jekk dawn mbagħad ħa jmorrulek ma' xi pajjiż, kolonja jew dipendenza bħall-Curaçao. Curaçao ovvjament għandek diġà ċertu kwalitajiet hemmhekk. Però mbagħad, biex nagħmlu l-argument sħiħ, imbagħad tinduna li meta inti tgħolli l-livell tiegħek, dawn pajjiżi imbagħad qamu għall-okkażjoni.

Mela għax Malta qed nużaw prayers li bħal daw inġibuhom. Bħal Teddy Teuma, bħal Sharef Cardona li ma jafux qatt fejn kienet Malta forsi. Forsi bużnanniet, daw hekk għamlu ta' ġifieri. Daw hekk għamlu. Imlew ħdax, aħna mlejna sitta seba'. Ħasamna sitta seba'.
Però
It-tagħjir li tieħu l-MFA bil-barranin x'narawhom jagħmlu ma' dak Maltin? Ngħidu ważin jew le? Għax ġustament l-istess nies li qed jgħidu nixtiequ nkunu bħal Curacao. Nixtiequ nkunu l-istess nies li. Imma ma rridux wieħed li jgħix Franza. Jiena sinċerament nixtieq insib bilanċ fiha. Jiena kieku jiena, eżempju l-lig tal-Cape Verde, Il-Lik, rajt il-final tal-Lik tagħhom, il-Lik Malti huwa ħafna iktar superjuri. Iva! U Tim nazzjonali issa qed ngħidlek. Inti Ingerd qed ifalli fil-futbol hekk jew le? Għax għalhekk qed ngħidlek trid issib bilanċ bejn fiha l-biċċa. Jiena nemmen l-ewwel nett trid tiġi mill-FIFA li l-FIFA trid tagħmel guidelines naqra iktar stretti. Jiġifieri id-dnanniet bużnanniet għalija jiena ma jagħmlux, ma nafx. Ma naf biex sa nikkompetu aħna. Le, le, jien mhux qed ngħid li ma naqbilx ma li qed isir, taf jiġifieri. Però jiena nemmen, nemmen li it's an easy way out. Hekk ħa noqtlu il-Cape Verde jiena narah li t-talent tagħhom. Min hu tajjeb jilgħab Bħalma qal il-Ħaġġ id-darba l-oħra, ħija kien tajjeb la, Michael Mifsud kien tajjeb u la, Schembri kien tajjeb u la. Għadhom joħorġu players ta' dawk il-livell? Għadna ntuhom? Qed intuhom ċans.
Imma mbagħad, mela, l-ewwel nett imma dik tirrifletti again u mmorru lura fil-klabbs. Għax hekk aħna Jekk il-Grabs iġibu l-barranin biss u l-Maltin ma jintgħamlu xejn. Il-problema hija hija mhux għax in-nazzjonali, mhux għax, mhux għax qed inġibu, qed inġibu players minn barra biex jirrappreżentaw il-pajjiżna, kif nifhimha jien dejjem, bħala it's a short term strategy biex l-ewwel nett, fl-opinjoni tiegħi, nibqgħu relevanti. Allura Cape Verde għamlu short term strategy, Edward? It can be, it can be. Issa daw, daw, daw jista' jkun jgħaddu għaxar sena u se nkunu smajna bihom iktar. Jista' jkun. Possibilment. Jistgħu mbagħad jgħaddu għaxar sena oħra jerġgħu jirrikrutjaw sett ta' plejers oħra tajbin biżżej. Iceland ma smajniex iktar bihom minn 2018. Ma Iceland kienu wkoll Iżlandiżi, kollha ħarġu mill-Lhix Iżlandiża. Però dawk huma huma huma ideat u ideoloġiji differenti. L-Iceland iffukaw fuq il-player development fil-pajjiż. Tellgħu crop, tellgħu crop eċċellenti biex ne, però mbagħad ma rnexxilhomx iżommu dak il-livell. Appuntu, għax inti hemm inti hemm isma' da mbagħad kien hawn pajjiżi kbar, kien hemm il-Belġju, illi qabel ma ma kellna kellhom il-Golden Generation. X'kemm qed jipproduċu. Il-Ġermanja fi 2000 Batew imma għadhom hemm il-Belġju.
Batew imma hemm ma nafx. Kienu l-last ma jistax tgħid li għadhom li għadhom forza. Però għadhom hemm, però l-Belġju, fuq il-Belġju għadni jien ma nixtieqx niddiskuti l-Belġju. Rubati kemm realtà tal-futbol. Naħseb jekk hemm realtà ta' futbol għax semmejna l-Cape Verde u rridu npoġġuha f'kuntest, jekk hemm realtà ta' futbol, il-jiem bħala kontinent qegħdin sejrin from strength to strength, huwa żgur il-kontinent Afrikan, jiġifieri. Hija ħasra naqra iktar 'l isfel konna nilagħbu ma' Spongeboks. Dak kien hemm, dak kien hemm head coach ta' tim nazzjonali famuż illi n-nazzjon tiegħu m'għaddiex u kritika illi, illi x'jiġifieri mill-Afrika qed imorru għaxar pajjiżi. Sewwa, u r-risposta ħadha waħdu, għax disa' minn għaxra għaddew mill-grupp. Disa' minn għaxra għaddew mill-grupp. Jiġifieri fattwalment, fattwalment, hawnhekk qegħdin naraw kontinent li qed jipproduċi kwantità tremenda ta' plejers li jilagħbu f'kull livell partikolarment fil-kontinent Ewropew, ibda mit-top leagues. Jipproduċu, żgħin, imma jew plejers li għandhom nisel Franċiż jilagħbu Le, ta.
Ew, inti għandek, inti għandek żewġ binarji, probabbilment inti għandek perspettiva ukoll għaliex, għaliex ħdimt, nimmaġina kemm l-Iżvezja u kemm il-Portugall irnexxielek tiltaqa' ma' players Afrikani, huma hemm żewġ binarji kif jaħdmu. Għandek dawk illi jitilgħu, jitilgħu mill-pajjiżi Afrikani, mill-Ghana, min-Niġerja, sew minn kwalunkwe pajjiż, u mbagħad talent scouts ta' età relattivament żgħira ta' 15, 16, 17. Apparti li hemm ħafna klabbs mill-li qed insemmu jkux. Li għandhom partnership. Li għandhom partnership ma' dawn it-timijiet mill-Ivory Coast, min-Niġerja. Issa int semmejt l-Ivory Coast. Ivory Coast u mbagħad Ivory Coast u l-Kamerun, sewwa li dawn huma eks kolonji li daw ħafna minnhom għandhom min qed jgħix Pariġi, min qed jgħix Brussell, it-zii u t-zija daw

Dawn it-tnejn li huma t-tnejn kellhom il-possibilità li b'passaport Brittaniku setgħu jilgħabu ma' tim nazzjonali Ingliż. Jiġifieri bla dubju ta' xejn il-kontinent Afrikan, dawn iż-żewġ rotot li qed insemmi, preżentament huwa l-ikbar sors, l-ikbar font illi qed jipproduċi plejers illi qed jilagħbu fil-kampjonati internazzjonali. Kważi kważi huma qed imexxu t-top five leagues pereżempju. L-iscouting fejn qiegħed imur l-iktar? Mhux is-South America naħseb, kif qed tgħid inti l-Afrika. Sabiex nerġgħu mmorru għall-punt ta' qed nagħmlu għażil li qed inġibu dawn it-tip ta' plejers li jirrappreżentaw it-tim nazzjonali Malti. Jiena fl-opinjoni tiegħi diment illi plejer, is-sakk in-nannu tiegħu, il-bużnannu, il-bużnanna, whatever, dik hija relevanti. Jekk il-plejer huwa huwa kuntent jirrappreżenta, jekk jekk il-plejer huwa kuntent jilgħab għat-team nazzjonali Malti, why not? Xejn xejn dawn il-plejers mhux qed jilgħabu fi fifth, sixth division.
Wasalna fi żmien li nieqfu l-umanità tieqaf tgħid għax dak għax jien niftakar meta kont żgħir, ilu nara, ġifieri intom żgur kontu ma twilidtux, ara dak kemm hu bjond qisu Ingliż, Illum tara Rashford tgħidu qisu Ingliż għax hu Ingliż. Jew inkella qisu Żvediż, qisu da. Tispiċċa. Id-dinja nbidlet.
Id-dinja nbidlet, id-dinja saret m'għandux x'jaqsam imbong. Huwa iswed, però Malti, jitkellem bil-Malti iktar minn ċertu Maltin

Forsi kien s-sabiħ tiegħu hekk li għandek l-iskola llum mela m'għandekx skola Brażiljana illum il-ġurnata. Il-futbol ġie globalizzat u għalhekk it-timijiet tressqu viċin xulxin. Għax illum nlagħbu l-logħba, pereżempju jien naħseb biddlu ħafna mis-sistema fl-Ewropa kollha jekk mhux fid-dinja. Naħseb f'darba minnhom Ħadd grupp jien tal-Gozo Sports Board. Irnexxieli ma ninsieha għaddi. Irnexxieli. Duktur William James Booth. Le, le, le, irnexxieli nagħmel, kellimt dak iż-żmien kien hemm Komodini Cachia tan-Nazzjonalisti l-, hemmhekk fi. Parlament Ewropew. Parlament Ewropew. u kien hemm mal-mizzi, mal-mizzi, tal-Labour, u kellimthom it-tnejn. Għedtilhom għandi kumitat tal-Gaucho Sports Board u nixtieq li ttellgħuhom bħal meta ttellgħu tal-partit jew waħda mħalltin. Ittellgħuhom tlett ijiem il-Parlament Ewropew u tlaqqgħuhom mal-isport department t'hemmhekk. U tawhomna, u m'għollna għaxra. M'għollna għaxra b'xejn. Tifhem? Miż-żewġ partiti u l-għaxra Maltin kienu. U hemmhekk laqgħuna ma' wieħed mill-kummissarji li jieħu ħsieb l-isports, kummissarju Ewropew.
Ewropew, dak dak ikun. U dak kien, kien, il-general manager fi żmien tal-Barċellona. U laqgħana. Hu qalilna li Rajoy, Ministru ta' Spanja tal-Isport, mhux Barġar, ta' Spanja. U niftakar daw hawnhekk ma' Mejda qalilna aħna kull ma ħdimna bħala Gvern Spanjol li nibdew miż-żgħar kull tip ta' sport akkademji f'kull tip ta' sport u naħdmu minn meta jkunu żgħar, minn meta jkunu tfal u noħolqu l-aqwa nies sportivi fid-dinja u hekk saru. Arahom, futbol u anything li jilagħbu, tennis, kollox jirbħu. Żammewhom mal-identità tagħhom.
Dik.
U dik vera kienet importanti. Kien grazzi għal żewġ Membri Parlamentari Ewropej li ma ħarsux bejn Nazzjonalisti u Laburisti, waħda minn kull naħa, u taw ċans jien tlabthom u tawhulna. Għax imbagħad tagħnu. Kien hawn waħda kienet direttriċi ħadet ħsieb l-isport fil-Ministeru ta' Għawdex u fil-fatt bdejna grazzi wkoll għal Kevin Azzopardi tar-Reims illum. Tajjeb? Bdejna mmorru nagħmlu tal-pajjiżi ż-żgħar ċkejknin. Immorru nagħmlu sports li mhux Malta, Għawdex. Malta ma jistax jitlaq. Ġodie, għaliex hemm il-pajjiżi ż-żgħar ngħid prosedit tal-basketball li rebħu l-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar, in-nisa u l-irġiel. Iva. Ġieli ngħidu l-għold rebħu ġo Ġibilterra. Sebu.
U hemmhekk ukoll. Ġietni f'moħħi. Ħadna tliet midalji, 27 pajjiż. Kien hemm waħda għal dak li jiġu mal-islands iż-żgħar, il-Faroe Islands. Tajjeb? Kien hemm huma. L-Ivory Coast kienu hemm ukoll. Ġew bit-tim tal-futbol. Kaxkru kulħadd. L-Ivory Coast?
L-Ivory Coast.
Kienu hemm. Ġew 27 pajjiż. Imma tieħu gost tara l-Għawdxi li m'għandhom ċans qatt, qas Malta.

Jiġifieri, atlet għandu ċans jilħaq dak li jixtieq. Jiġifieri, kwalunkwe riżors at this point huwa tajjeb. Il-problema jiena nibqa' ngħid li d-development tat-tfal, kemm tissaporti toqgħod bilqiegħda pereżempju, jiena dik hija waħda mill-ikbar issues, kemm klabb ħa jagħti ċans lil tifel Malti? Fhimt? Jiena dik hija. Però, però, dan huwa dejjem, dejjem, dejjem point of, point of debate. Għax mhux qed nagħtuhom ċans. Il-Ħaġġ tilef rasu kif qal hi u għandu. Iva, le le, u għandu għandu punt, però min-naħa l-oħra. Għax inti tiġi.
Titkellem mal-plejers ma jitkellmux. It-tifel tiegħi ma tilagħbux int. Tini r-release. Tah ir-release biex imbagħad ħa tu teher division. Alla ma l-ħibs ittu jilgħab u teher division. Iva, vera, kien punt tajjeb, smajtu, smajtu. Inta tiġi minn parent education ukoll li m'hawnx hawnhekk, Malta hija ineżistenti, anke. Tgħid insan ejra ta' ma tagħti tifel jien, Konna qed nitkellmu fuq l-istess affarijiet. Ma kienx hawn dik parent education. Meta, meta nitkellmu fuq għax it-tfal tagħna mhux qed jingħataw ċans. Imma fuq liema, fuq liema kriterja ngħiduha din? Mhux qed jingħata ċ-ċans it-tifel. Fuq abbażi li, di, di, di, importanti li, li, li nsemmuhom dawn l-affarijiet. Meta ngħidu xi tifel dejjem mhux qed jingħata ċans mal-kbar jew, jew whatever. Imma fuq liema bażi? Għax jien It-tifel tiegħi ħallaslu l-miżati għax ħallaslu ż-żraben kemm ilu fin-nursery. Tnax-il sena għax ħallaslu ż-żarbun u għax xtrajtlu l-basket u l-kids u għax ħallaslu biex isiefer. Jew għax ħaqqu b'di mertu bħala player, bħala developmental player. Min hu tajjeb jilgħab.
Dik trid tagħmel id-distinzjoni.
Hu l-punt fil-fatt John li li jagħmel il-Ħaġġ naqbel miegħu miljun fil-mija. L-agħar dis-servizz li jista' jagħmel ġenitur lil ibnu jew lil bintu Huwa li jtih dak li ngħidulu self-entitlement. Mhux hekk? Il-fatt illi inti, il-fatt illi inti ħdimt għal xi ħaġa, m'għandek l-ebda garanzija għal suċċess. Trid taħdem kull ġurnata għaliex illum inti tajjeb ħafna, però għada ħa jiġi kif għal ieħor iktar motivat, iktar għandu kilba, iktar preparat u iva, jilgħab hu u mhux tilgħab int. Inti bħala ġenitur trid tagħti direzzjoni lil ibnek jew lil bintek biex ikunu l-aħjar verżjoni tagħhom infushom. U nerġa' ngħid, mhux self-entitlement. U nerġa' ngħid, naqbel miljun fil-mija mal-argument li għamel il-Ħaġġ, għaliex inti b'li mod tista' inti tmur b'wiċċek il-quddiem u tmur fuq amministratur kif inhu huwa l-Ħaġġ u tippretendi li ibnek bi dritt jilgħab mal-ħiebs? L-argument li għamel hu, Tajjeb, mela jekk dan kapaċi jilgħab mal-Hibs, kapaċi jmur ma' top club ieħor, ma' top club ieħor, ma' top club ieħor. U mbagħad, darba wara l-oħra, il-Ħaġġ u amministraturi oħrajn jiġu pprovat li għandhom raġun għaliex dawn li jmorru b'din l-attitudni Imbagħad jispiċċaw bi dovut rispett jilgħabu futbol inferjuri. Jew jiri. U ma terġax tisma' bihom. Jew jiri. Jiġifieri dawn huma punti importanti ħafna meta nitkellmu fuq il-problema tal-barranin għax għandna, ara jgħidlek Malti għandna ħdax-il plejer. Jillimitaw vera l-ispazju.

I mean, Ċuċate qed True, yeah. issemmi inta Iva Matteo. Għax hemm żewġ Ċuċate livelli. qed Hemm il-livell issemmi. taċ-ċirku tan Interessanti. hemm il-livell taċ-ċirku tan-nazzjonal li hemmhekk il- il-pagi kif jiġi rapportat għaliex Ka 18,000. Malta sfortunatament m'għandniex biżżejjed trasparenza ġifieri jekk inti tara Jidħlu top pagi leagues, ġenerali. inti tkun taf illi team A xtara dan il-player mingħand team B, it-transfer fi kienet daqshekk, U dan ħa jkollu paga ta' daqshekk fil-ġimgħa jew fix-xahar. Serie A, Premier League, il-Liga Spanjola, dawk kollha jid. M'għandniex rekords transnazzjonali. Aħna hawnhekk, aħna hawnhekk biex inti tipprova. Ma nurux. Qed naqra ħodda, eh. Ara. Ma nurux. Biex in, biex inti, biex inti tagħmel. F'widnejk li xejn ġeftik xi ftit. Ej, ej, ej. Ma biex idħlu f'lezzijiet dgħajjes mal-fritz u hekk. Anka, anke fil-minors, eh. iż-żgħar. Imma kompli Però dak dak kien l-argument. Però mbagħad dak huwa l-livell ieħor, għandek il-livell taċ-ċirku tan-nazzjonal. U mbagħad għandek il-livell ta' plejers illi huma pjuttost emerġenti, sewwa, illi hemmhekk dik hija l-isfurtuna, jiġifieri jekk inti qiegħed tibbrilla f'kampjonat taż-żgħażagħ u l-klabb tiegħek ħa joffrilek għall-ewwel darba kuntratt, jissemmew figuri li mhux ġejjin mill-buon sens li inti titlob mal-ewwel dak it-tip ta' ammont. Għax inti fil-verità, fil-verità, hija xi ħaġa win-win. Inti meta inti għandek sbatax-il sena u ngħatajt, jew tmintax u ngħatajt l-ewwel kuntratt, realistikament inti ħa tkun fl-iskwadra, m'intix ħa tkun starting eleven. Jiġifieri inti jew ħa tuża dak iż-żmien, dak iż-żmien biex inti Ħa tkun ma' plejers ta' età ikbar minnek, ċertu barranin ta' ċertu kwalità, ħa titgħallem iktar u kull opportunità li ħa tiġik, sewwa, ħa toħodha. Jew inkella inti ħa jkollok ċertu aspirazzjoni li inti mal-ewwel ħa tibda tħares lejn it-top plejers u tippretendi li jkollok salarju simili magħhom, li dik mhix realistika. Jean,
Inti kont l-ewwel sena tiegħek, l-aħħar sena? Qali, Kont l-ewwel sena wkoll u inti l-ewwel sena issa li hawnhekk. Iva, hawnhekk. Ehm, x'taħseb fuq l-istaġun li ġej? By the way, ħassem l-istaġun li għall-World Cup għadha ma spiċċatx u ħa jkollna l-logħob, diġà deħlin timijiet tagħna l-Maltin ġimgħa, ġimgħatejn oħra b'uża. Fl-Ewropa. Fl-Ewropa, ġifieri l-World Cup għadha għaddejja, ġifieri probabbilment jekk jinqalgħu l-Cape Verde, kont qed ngħidlu lil Edward l-ewwel,

Le, just ridt insemmi dal-punt biex nawgurawlhom ukoll għax bħalissa min jaf kif għaddejjin full blast. Nagħmlu d-diskors li aħna nibqgħu sejrin, aħna nibqgħu sejrin. Ma nibqgħux. Biss ħa nitkellmu dwarhom. Ridt ngħid ukoll il-mijiet, il-mijiet li kitbulna, int għoġob dan is-sit, Intgħoġob ħafna. Importanti jiena nibqa' ngħid l-MPL, grazzi għal Alan Abela, Simon u l-grupp kollu, Chris Vassallo, Insellmulu l-Chris u oħrajn insomma u Rodney. Importanti għax anke li qal li Simon Laqtitni. Jien Simon noqgħod ħafna fuq, ma nafx għaliex. Iżgħar minni nieħu gost, imma nitgħallem minnu ħafna. Minħabba l-fatt li dan qatt ma kien fil-futbol hekk imdeffes bħali. Allura titgħallem minn xi ħadd li ġej issa u qalli ejja nibdew inġibu uċuħ ġodda. Għal Anabel għamel l-istess, ġab leader ġdid. Hemm oħrajn. Il-kummentarji qed isiru tajbin ħafna. Tjiebu ħafna s-sena kollha. Tajjeb, anke il-mod ta' refereeing kien hemm xi żbalji, xi naqra 'l hawn u 'l hemm. Tiġi pereżempju ma' darba il-World Cup naħseb li sa llum kienet l-aqwa referee
fl-offside. Ma kienx hemm darba li l-offside m'għandux raġun. Hija xi ħaġa incredibile. U hekk qed inżidu l-MPL. Boss, ara ma nivventawx il-hydration break ġo Malta. Tittihomx idejat. Dik ma naqbilx magħha tant x'minn insempi fiha. Għal dik joqogħdu jitkellmu jirranġaw kollox. L-Ingliżi wara l-hydration break. L-Ingliżi hekk jagħmlu jirranġaw kollox u dawk hekk.
Hydration break kienet boon finanzjarja oħra mal-ħafna li kienu il-FIFA.
Tal-Amerikani.
Għaliex inti met inti inti met inti qed twaqqaf il-logħob u tmur għal break kummerċjali, dak inti hemm dik li jgħidulha fil-marketing captive audience, x'jiġifieri? Jekk inti qed tara l-logħba u marret għal half time, inti hemm ċans tajjeb li ħa tqum minn quddiem it-televiżjoni jew id-device fejn qed tara u ħa tmur tagħmel xi ħaġa oħra għax taf li issa għandek kwarta. Però meta qed iwaqqfu l-logħba fit-22, 23 minuta u għandek dik il-passjoni, dik l-adrenalina, Ir-reklam ħa tarah. Ħa tarah għaliex inti qiegħed tgħodd is-sekondi li l-partita tkompli. Jiġifieri dik dik kienet il waħda. Hija l-Amer sport Amerikan hekk bosta. Ara hi. Jiena nara naqra NFL. Dak il-ħin kollu iktar terġa' iktar minn hekk. Però il-FIFA dejjem kienu jagħmlu biċċa xogħol mil-lat kummerċjali tajba ħafna biex din il-baqra jisimha World Cup jaħilbuha kemm jifilħu. Però naħseb Qatt daqs din l-edizzjoni. Qatt daqs din l-edizzjoni. Ħa ngħidlek jien naħseb qabel nagħlaq Simon Abela qed jismagħna. Żgur li Alan Abela ħa jarah dan il-programm. Joseph Muscat hemm sa jkun. U 99% naħseb sa jkollna l-hydration break. Isem Malta nħares ma tgħamlix

anke tal-mod li qegħdin tiktbulna, irrid insemmi għax nsejtu. Supporters importanti.
Għax batiri personali. Grazzi lill-familja Bezzina, Ranier Bezzina, Jesmond Abela u l-amministrazzjoni ta' Hibs talli jibnu tim b'saħħtu u kompetittiv. Ilni nappoġġa l-Hibs bi kburija mill-1982, meta kelli tmien snin. u l-klabb rebaħ żewġ titli tal-kampjonat wara xulxin. Nawgura lit-tim suċċess kontinwu. Forza Hibs, Raymond Ambrogio. Grazzi Raymond u grazzi ta' kull min qed jiktbilna. Qed jintgħoġob b'dan l-istil hekk għax qed nibdlu wċuħ ġodda u niddiskutu fuq kollox u forsi naqblu. Jiena nibqa' ngħid li l-input tas-supporter huwa l-iktar input importanti hawnhekk. Quddiemna nżewġ uċuħ li sa tliet snin ilu ma konniex nafu min huma u bis-saħħa tal-input tagħhom nistgħu nieħdu xi ħaġa. Ġifieri dak huwa s-sabiħ. Irrid ngħid waħda, dil-ġimgħa ma nafx għaliex lill-mara tiegħi ċemplulha qed jagħmlu bħal tal dan hawn x'jgħidulu tal-selezzjoni survey survey fuq il-futbol tal-Premier. Vera? Iva, ilbieraħ. U din qaltilhom, smajtha jien, Min mara jiġbidha. Qaltilha, Inti tmur ground? Qaltilha, Mmur għax imur ir-raġel, ġieli mmur miegħu. Qaltilha, Però ma rridx immur bit-tifel minħabba d-dar u l-kliem ħażin li hemm. Qaltlu, Bħali, naf nisa oħra Din fuq din li jitkellem.
Ejja ħa nexidi fih, ma tismagħhom il-kber dejjem joffendu n-nies. L-ewwel problema f'kwalunkwe lik tad-dinja hija diffiċli dik. Imma dak il-lik. Irrid inkun realistiku Booz. Imma mhux hekk.
Le, ovvjament. Bomm ir-referee u ejja u tibqa' sejjer. Booz. Imbagħad tara tfal ta' ħames snin ikantaw bħalhom. Għandek raġun. Għax jafu x'inhu ma jgħidu. Ikollok ftit ċans, ikollok ftit ċans, idħol fuq YouTube u sib video clips tal-kampjonati reġjonali li hemm minn Ruma 'l isfel u d-deskrizzjonijiet kuluriti tal-insolenzi jirnexxilhom jissuffraw.
U fil-fatt dik hija waħda mill-proġetti tal-MPL fl-istadium il-ġdid tal-Marsa li se jkun hemm.